Men Ahmet Rahmanow siziň bilen türkmenistanly raýatlaryň daşary ýurtlarda türkmen hökümetiniň awtoritar režiminiň zerarly horluk çekýändigi baradaky pikirlerimi paýlaşmak isleýärin. Häzirki wagtda men Türkiýe döwletinde ýaşaýaryn. Meniň zagrampasportymyň möhleti iki müň ýigrimi ikinji ýylyň dekabr aýynyň otuz birine çenli uzaldylandygyny tassyklaýan möhür we QR-kod bardy. Sekizinji oktýabrda türk hökümetinden ýaşamak üçin rugsatnama, almak maksady bilen gerek bolan resminamalary Antalýa şäheriniň migrasiýa bölümine tabşyrdym. Resminama kabul edilen ýerde maňa iki-üç günüň içersinde jaň etjeklerine söz berdiler. Emma aradan on gün geçse-de jaň eden bolmady. On sekizinji oktýabrda Takmynan on birler töweregi meniň özüm Antalýa şäheriniň migrasiýa bölümine gitdim. Meniň meseläm boýunça işiň dowamlylygy on bäş-ýigrimi minutdan ybarat bolsa-da, her hili bahanalar bilen iki sagat güwmediler. Eger meniň tabşyran resminamalaryma ret gelen ýagdaýynda hem on günüň içinde Türkiýe döwletiniň çäginden çykmalydygymy duýdurmalydyr, ýagny iki saatlap saklamalary mümkin däldi. Görüp otursam, migrasiýa bölüminiň işgäri polisiýa habar berip, bilgeşleýin meniň resminamalarym bilen meşgullanan bolup, wagty çekýär eken. Polisiýa işgärleri gelip, meniň we bir sany gyrgysystanly zenan maşgalany alyp gitdiler. Beýle iş olaryň tejribelerinde ilkinji gezek bolmaga çemeli. Sebäbi tiz-tizden bir ýerlere jaň edip, indiki etmeli işleri hakda görkezme alyp durýadylar. Ilki bilen meni medisina barlagyna alyp gitdiler. Ten Şikes barlagyndan geçirip, hiç hili urgy yzlaryň ýa-da beýleki şikesleriň ýokdugyna göz ýetirip, polisiýa bölümine alyp gitdiler. Ol ýerde menden wiza kadalarynyň şertlerini näme sebäpden bozanlygym hakynda dil haty aldylar. Bu bolup geçýän hadysada türkmen konsullygynyň möhleti dolan pasportymy täzelemek üçin hiç zat etmeýändigini, düşündirdim. Diňe bir maňa däl, ähli türkmenistanly raýatlara täzelenmeýär. Türkmenistana gidip täzelemäne hem mümkinçilik ýokdy. Sebäbi pandemiýanyň güýjemegi netijesinde halkara uçuşlar ýapylyp, ýurduň içinde karantin yglan edilipdi. Polisiýa işgärleri meniň gürrüňimi eşidip haýran galdylar. Sebäbi beýleki ösen ýurtlarda beýle gynçylyklaryň ýokdugyny gaty gowy bilýärdiler. Agşamara ýene bir gezek medisina barlagyndan geçirip, PCR test we barmak yzlarymy alandan soň, Antalýa şäheriniň çetinde ýerleşýän deportasiýa merkezine alyp gitdiler. Meni ýerleşdiren otagy Türkiýede okaýan talyplaryň umumy ýaşaýyş jaýyna meňzeşdi. Uly penjireli we daşy germewlidi. Her otagda köne matras we ýastykly üç sanydan iki gatly krowat bardy. Senegal döwletiniň raýaty bilen bir otagda galdyrdylar. Ilkinji gije gaty sowuk boldy. Biz ýapynar ýaly ýorgan ýa-da odeýal Sorasak-da bermediler. Şeýle hem aýalymyň yzymdan getiren gyzyk önümleri we ýyly eşiklerimi bermediler. Sebäbini soranymda, maňa iki hepdelik karantin yglan edendiklerini aýtdylar. Karantiniň dowamynda hiç kim bilen görüşmek, daşa çykmak we hossarlaryndan zat almak gadagandygyny düşündirdiler. Men hakda jaň etmek mümkinçiliginden mahrum edildim. Gezelenç her gün on bäş-ýigrimi minut aralygynda koridorda geçilýärdi. Arassa howa çykaranokdylar. Siziň ünsüňizi bir zada çekmek isleýän. Polisiýa bölüminde tutulanlarynyň ählisini getirdiler. Jemi dört adam bolduk. Men we beýlekileriň Biri gyrgyzstanly, biri özbekistanly, biri-de Senegal döwletinden. Olaryň üçüsi hem nelegal ýagdaýda ýaşapdyrlar. Bu güne çenli bir gezegem ýaşaýyş rugsatnamasyny almak üçin resminama tabşyrmandyrlar. Emma men olara seredemde, iki müň on altynjy ýyldan iki müň ýigrimi ýyla çenli kanuny ýoldan, kanuny ýagdaýda ýaşadym. Ahyryn, Türkiýe hökümetiniň kanunlaryna boýun egip, ýaşaýyş rugsatnamasy we zähmet wizasy bilen ýaşadym. Bu zatlara seretmezden, beýleki üçüsini ertesi gün boşatdylar. Iki günden soňra meni Stambul şäheriniň Tuzla diýen ýerinde ýerleşýän deportasiýa merkezine ugratdylar. Meni ýene-de bir sany Türkmenistanyň raýaty bilen Stambula getirdiler. Gyzyklanyp görsem, ony alty aý mundan ozal tutan ekenler. Alty aýyň içinde üç sany deportasiýa merkezinde bolup gören, Tuzlada, Bursada we Antalýada. Ýedi sany žandarma işgäriniň goldawy bilen mikroawtobusda we aýratyn bir sany ýeňil awtoulagyň ýoldaşlygynda Tuzla getirdiler. Ýeňil awtoulagda takmynan iki ýa-da üç adam bardy. Biz on sagat töweregi ýolda bolduk. Şol wagtyň dowamynda bir gezek pomidorly peýnirli sendwiç iýmäne berdiler. Bizi alyp barýan konwoýlar özlerini salyhatly alyp bardylar.

Bizi içeri alyň, biz üşeýäris diýen sözlerimiz hiç gyzyklandyrmady. Tertibe laýyklykda resminamalar doldurylyp, barmak yzlary alnandan soň, bizi otaga ýerleşdirdiler. Otag diýenim, aslynda, demir konteýnerden ýasalyp, biri-biriniň üstüne goýulan iki gatly wagonlardy. Ikinji gata çykmak üçin ýörite basgançak ýasalan we ýöremek üçin ikinji gatda koridor şeklinde uzyn balkonlary bardy. Bu konteýnerler ýörit ýaşaýyş şertleri üçin enjamlaşdyrylan, içinde üçden dörtden iki gatly krowatlar bardy. Bir çetinde-de duş-tualet, ortada elýuwar gurnalan, daşarda futbol oýnamak üçin ýörite meýdança, dükän we dört sany telefon awtomaty bardy. Telefon awtomatyndan peýdalanmak üçin ýörite kartlar şu ýerdäki dükanda satylýardy. Dükanyň söwda şertleri nagyt we bank kartlaryndan hem hasaplaşýardy. Tertip-düzgüne žandarma gullugy seretýärdi. Olar ýokary tonlarda gürleşýärler, žandarma işgärleriniň güýç ulanandygy hakynda gürrüňler eşidýärdi. etdik. Aýtmaklaryna görä, Türkmenistan raýatlary bilen bolan sebäbi türkmen tussaglar geljekki ykbalynyň belli olmaýandygy üçin psihiki tarapdan gaharly adama öwrülýärdiler. Iň esasy zat gaýgysy olaryň azatlyga çykmagydy. Olaryň peýdasyna ýa-da garşysyna ediljek işlerden bihabarsyzlygy olary hasam gaharlandyrýardy. Deportasiýa merkezinde oturan türkmenistanlylaryň aglaba tölegi düzüw, kanunalaýyk resminamalarynyň ýoklugy sebäpli, zagranpasportlarynyň möhleti gutaranlygy sebäpli oturdylar. Başda belleýşim ýaly, möhleti dolan zagranpasportlary çalyşmak mümkin däldi. Diňe galp ýol bilen konsullyk işgärlerine ýa-da ortada duran adama üç müň, üç müň bäş ýüz amerikan dollaryny para berip, Türkmenistana gidip, şol ýerde zagranpasportlary täzeläp bolýardy. Köpler üçin bu kesgitlenen baha elýeterli däl, elbetde. Ýagdaýy agyrlaşdyrýan ýene-de bir zady belläp geçsek, Türkmenistanda Galan hojalygy eklemek Türkiýä gaýdan adamyň boýnunda bolup durýar. Eger işiňi ýa-da işlemek mümkinçiligini ýitirse, meniň bilen bir otagda oturan bir ýigit yzynda galan göwreli aýalyny we ýaş çagasyny gaýgy edýärdi. Görüp otursam, onuň maşgalasy Stambul şäheriniň bidüzgünçilikde meşgur bolan raýonlarynyň birinde ýaşaýar eken.

ugratmaly bolanda, sport meýdançamyzda hatara goýýardylar. Ol milletleriň tussag meselesindäki soraglar türkmenistanlylara seredende gaty çalt çözülýärdi. Türkmen raýatlarynyň tussag we deportasiýa soraglarynyň bolmalysyndan has uzaga çekmegi içinde oturan adamlary has hem gaharlandyrýardy. Merkeziň işgärleri toplumy biziň ýagdaýymyza düşünýärdiler. Men deportasiýa merkezine gelen günüm ýigrimi ikinji oktýabrda türkmenleriň meselesini çynlakaý serediljegini eşitdim. Hemmämiz sabyrsyzlyk bilen garaşýardyk. Emma ýigrimi birinji oktýabrda deportasiýa merkeziniň işgäri meseläni çözüp bolmaýandygyny mälim etdi. etdi. Bu habar türkmenistanlylarda has beter närazyçylyk we gaharjaňlyk duýgularyny oýandyrdy. Edil şol gün gezelençde türkmenler açlyk yglan etmeli diýen karara geldik. Şeýlelikde, ýigrimi ikinji oktýabr güni ähli türkmenler nahardan ýüz öwürdiler. Öz gezeginde merkeziň administrasiýa şeýle duýuryş yglan etdi, Eger yglan eden açlygyňyzy bes etmezsiňiz, gezelenje çykarmarys diýdi. Biziň bölümimizde gozgalaň turdy. Güýçli gykylyk möwç alyp, penjiräniň daşyndaky germewler döwülip başlady. Bu ýagdaý administrasiýa gezelenç hakda eden gadagançylygy aýyrdy. Muňa seretmezden, gozgalaň köşeşmedi. Ondan soň deportasiýa merkeziniň ýolbaşçylary tussaglaryň içindäki wekiller bilen gürleşmäne razy boldular. Ýedi sany wekil çykdy. Gürrüňdeşlik deportasiýa merkeziniň dolandyryş bölüminde geçdi. Iň ýokary wezipeli başlyk otuzynjy oktýabra çenli meseläniň çözüljegine we hut özi işiň gidişine gözegçilik etjekdigine söz berdi. Birinji noýabrda mesele çözüldi. Ähli türkmenistanlylar azatlyga goýberildi. Sebäbi Türkmenistana ýollar ýapykdy. Şeýle bolsa-da, türkmenistanlylaryň kanuny ýagdaýda Türkiýe döwletinde galmak hakda ýüze çykýan soraglar entegem açyk ýagdaýda galýar. Birinjiden, ýollar entegem ýapyk. Ikinjiden, Türkmenistanyň ilçihanalary we konsullyklary raýatlaryny täze pasportlar bilen üpjün edenok we etmek islänok. Pasportyň möhletini uzaltmak üçin goýulýan möhürler meseläniň çözgüdi däldir. Berlen on ýyllyk möhletli pasportlar güýjüni ýitirmedik resminama hökmünde kabul edilenok. Edil şu sebäplere görä, türkmenistanlylaryň aglaba bölegi kanuny ýagdaýda işe girmek, medisina